Hemmäňize salam. Salowmaleýkim. Häzirki wagtda dünýäde wsemirnyý premýa diýeňde Oskar ýa-da Nobel kelläňe gelýär. Oskar-a sungat işgärlerine berilýär, Nobel bolsa edebiýatda, Bilimde, parahatçylykda, soňra ekonomikada goşulýar. Hawa. Şolara baýrak berilýär. Şolara berilýär. Premiýa. Indi şola barada gürrüň edeýli. Dogry. Ikisem adamyň ady. Ýöne Oskar şu wagta çenli kimiň adydygy belli däl. Simwoliki goýulan at. Bu bärde teoriýa aýdylýar. Şo birinji sungat işgärlerine şonýaly premiýa berilende şo heýkelçik-de Oskaryňky. Şo heýkeljik berlende gazetde biri şo barada habar ýazyp otyrka, heýkeljigi görüp başga bir gazetde ýazýançy, E bu meň daýyma meňzeýä, Oskar daýyma meňzeýä diýipdir. Şo ýazyp oturanam şuňa Oskar diýen şu heýkeljigiň adyna diýip şeýdip ýazypdyr. Indi bu ýöne aýdylýan zat, dogrymy ýalňyşmy belli däl. A Nobel bolsa hakyky bir adamyň ady. Eýýäm ýüz ýyldan gowrak Nobel ady bilen baýrak premýa berilýär. Biri şo Nobeli alanda şol adamy tanaýanlar gaty begenýär. Özi-ä begenip aňyrsyna-da geçýändir-de öň. Sebäbi gaty prestižli baýrak-da premýa. Indi şo premýa ady goýlan adam barada fransuzsky gazet wagtynda ajaly getiren söwdagär ýogaldy diýip ýazýar. Men bärde indi medeniýetliräk edip aýtdym-da şony, aslynda ony gazetde Has gurubrak edip ýazypdyrlar wagtynda. Hawa, indi aýdyp ber-dä şoň kimdigini. Alfred Nobel bir müň sekiz ýüz otuz üçünji ýylda Şwesiýada dünýä inýär. Himik, inžener, özem telekeçi bolan. Diňe özi däl, tutuş maşgalasy telekeçi bolan. Kakasam zawody bar eken-de wagtynda. Ýöne kakasy iki gezek bankrot bolýar. Ýagny Alfred Nobel bolçulygy-da, kynçylygy-da görýär. Kakasy bankrot bolandan soňra jigisi bilen aýlanyp spiçka satyp. gününi görýär. Jeliz gaty gowy işleýän eken, bäş dil bilýän eken özem, edebiýat bilen meşgullanýar, goşgy-da ýazypdyr. Soňra himiýa bilen meşgullanyp başlaýar. Meşgullandygyça-da şo himiýany has gaty gowy görýändigine düşünýär. Ine, şo himiýa bolan söýgüsi öz durmuşyny-da üýtgetýär, diňe öz durmuşyny däl, başga adamlaryň durmuşyny-da üýtgetýär. Adamzat taryhynda elmydama uruşlar, söweşler bolup duran zat. Ýöne soňky müňýyllygyň dowamynda şo uruşlaryň, söweşleriň stili üýtgedi. Soňky müňýyllykda porah diýilen zat oýlap tapyldy. Kim oýlap tapylany bilinenok, ýöne hytaýlylar diýip pikir edýär. Porahdan soňra-da dinamit oýlanyp tapyldy. Şo dinamitde oýlap tapan Alfred Nobel. Oýlap tapandan soňra dinamit bilen bagly birnäçe patenti alýar. Birnäçe ýurtda togsandan gowrak zawod gurýar, dinamidi öndürýän. Zawod gurandan soňra gaty baýardy. Diýä. Indi şo baýlygy barada birnäçe hekaýa bar-da, ýöne iň köp bilinýän hekaýasy, bir gün hyzmatkäri durmuşa çykjak bolanda, Alfred Nobel sorapdyr-da ondan, Toýuňda näme sowgat bereýin diýip. Onda hyzmatkär aýdypdyr, Aý, maňa bir artykmaç zat gerek-ä, bir günlük girdejiňi berseň bolýa diýipdir. Toý bolupdyka, Alfred Nobel çek beripdir, çegiň ýüzünde-de ýüz müň dollar diýip ýazyp aldyranypdyr. Indi pikir et gör, şo mahal ýüz müň dollar nähili uly pul. Şu adam az pul däl. Aslynda Alfred Nobeliň maksady dinamidi uruşda söweşde ullanmak üçin däl-de, gowy zatlarda ullanmak üçin oýlap tapyldy diýilýär. Nirde ullanylýar? Meselem, şo mahal demir ýol gurluşygynda ullanylypdyr, şahtalary döretmek üçin ulanylypdyr. Indi gowy zatlarda, önümçilikde ulanylypdyr-da şo döwür. Ine bärde haýsy tarapdan seretýäniňe bagly-la. Gowy zat üçinmi, erbet zat üçinmi? Fransuzlar şo mahal şony erbet tarapyndan seredipdir. ýazypdyr-da. Alfred Nobel bir gün Parižde gazet okap otyrka ýaňky aýdan sözüm. Ajaly getirýän söwdagär ýogaldy diýip özüniň ýogalanlygy baradaky habary okaýar. Aslynda gazet ýalňyş ýazypdyr. Ýogalan Alfred Nobeliň dogany eken. Soňra Nobel pikirlenýär, Hä, diýmek, ýogalsam şeý diýjekler-ow yzymdan, ýa muny derrew üýtgetmeli diýýär. Onam bir wesýet ýazýar. Wesýetinde baýlygymyň togsan prosentini, togsan göterimini adamzat üçin peýdaly zatlary oýlap tapýanlara, etýän kişilere bermeli diýip wesýet etýär. Indi şo kişilere-de baýrak bermeli diýýär. Şwesiýada, Norwegiýada fond döredilýär. Şo fondlaryň üsti bilen hem baýrak paýlanmaga başlanýar. Fizika, himiýa, saglyk, edebiýat we parahatçylyk kategoriýalary boýunça baýrak berilýär. Soňra ekonomika kategoriýasy goşulýar. Baýrak hökmünde näme berilýär? Baýrak hökmünde altyn medal, diplom, soň pul baýragy berilýär. Şu günki hasap boýunça hasaplaňda bir million amerikan dollary pul baýragy berilýär. Ýöne Nobelskiý premiýany alan adamlar pul baýragyny özleri ulanmaklyk, haýyr-sahawat üçin belli fondlara, zatlara paýlaýarlar. Sebäbi olar pul üçin edemzok diýýärda. Nobelskiý premiýaň özem prestižli bolany üçin ýetik diýýärler. Opal gutarmaýar mundan. Nobeliň özi miras hökmünde otuz bir million şwesiýa kronyny goýupdyr. Munuň şu wagtky hasap bilen hasaplaňda alty ýüz elli, ýedi ýüz million amerikan dollary bolýar. Ýöne şu osnownoý puldan baýrak berlenok. Şo mahal şony obligasiýalara, aksiýalara goýupdyrlar. Şo taýdan hem göterim gazanypdyrlar. Şo göterimden berilýär baýraklar. Elbetde bärde käbir ýyllarda baýragyň summasyny gaçyryp beripdirle, käbir ýyllarda-da bermändirler pul baýragyny, meselem, Ikinji jahan urşunda berilmändir pul baýragy. Inşda-da gyzykly bir zat belläp geçesim gelýär. Birinji Nobelski premiýany alan fizika kategoriýasyndan alýar. Ady-da Wilhelm Röntgen. Familiýa tanyşmy? Rentgen. Hä, aýdylaýmaly. Ýene bir gyzykly zat, Nobelski premiýa, Nobel baýragy ýogalan adama berilmeýär. Premiýany, baýragy aljak adam ýogalmady. bolmaly. Sebäbi? Sebäbi Alfred Nobel pul baýrakdan soňam şolar ýaly adamzat üçin peýdaly zatlary oýlap tapmak üçin, peýdaly zatlary etmek üçin ýene-de şo işlere dowam etsin diýen manyda motiwasiýa hökmünde belläp goýýar. Ýogalandan soň näme oň yzynda galanlara hökmän nähili pikir etýäris? Indi soňky gyzykly bir zady belläp wideony jemläýeli. Nji Nobelskiý Premiýany Nobel baýragyny bermek üçin žuriler barda. Şo žurilere her ýyl Nobel baýragyny almaga mynasyp görlen adamlaň sanawy berilýär. Şo sanawdan bir iş üçin ýa bir adam saýlanýar ýa-da bir iş üçin bir topar gruppa bolubam işlenenm bolmagy mümkinda. Indi şolary fonduň žurileri saýlaýar. Hemme agzalaň sanawy kim kimdigi aýdylmaýar. Konwerdiň içinde gizlinlikde elli ýyllap saklanýar. Soňra kim göresi gelse elli ýyl geçenden soňra arhiwi açýarlar, konwerdi açyp. görüp bolýar. Sag bol gyzykly gürrüňleň üçin. Sag bol senem kofeň üçin. Bu güllükçe boldy. Hoş sag boluň. Sag boluň. Agza boluň, laýk basyň, kommentariýa ýazyň. Basdyryň ýazdyryň.